Ma fe'n braf gael bach o hoe ar ôl gyd o'r gwaith galed 'na amser Nadolig. O, Beth yw e, Arwel? o ie.
Ti'n meddwl ar ôl yr holl gyffro 'na gyda uh, antur yr Advent? Ti'n meddwl pan oedd yr holl bobl 'na wedi gwylio ni ar Zoom y Corachod? O ie, hei, hei.
Ti 'di gweud y gwir wrtha i nawr, rhaid, ie. Sneb o gwmpas, ie, ie, ie.

So ni rili celebs ydyn ni? Yy be ti'n siarad amdano? Wrth gwrs bo ni yn! A? O'dd pobol o bob cwr o'r gwlad wedi gweld ni e. O Bala i Ystrad Gynlais ar draws y rhestr postio i gyd ie? Ie o'n nw gyd yn ishte gytre a o'n nw'n nabod y gwyneb hen ie ie a Os maen nhw ddim yn ei adnabod e, ie, mae antur yr Adfent dal ar gael nawr ar Tiwb.
YouTube! Rwd, ti'n tiwb! Na, Arwel, dyna beth yw enw e, YouTube! Ho, ho, ie, ie, wrth gwrs! Dim ots!
Chi'n deall be fi'n meddwl, he? O! As if by magic. O! Llythyr o ddiolch gan yr athrawon yn gweud bod nhw wedi rili mwynhau y stwff Nadolig! Wel wrth gwrs bod nhw wedi Cân drachefn o fi, cant, a wrth cwrs bod nhw'n joio fe! Yeah! I'd like them apples! Yy, cwbl o lawr nawr a wel, ma' cwpl o athrawon wedi gweud bod nhw wedi mwynhau stwff fi. Ie, cwpl o athrawon yn gweud bod nhw'n joio fi. Dwi'm yn neud ti'n Chris Pratt. Yy? Yy? O'n nhw'n gweud bod fi fel Chris Pratt? Yy.

O, dyn ni'n ei weld. Reit, so maen nhw hefyd yn gofyn os oes unrhyw tips neu stwff gyda ni i wneud i'r myfyrwyr allu wneud yn y dosbarth neu yn ysgol o adre. O, maen nhw'n gofyn os mae tips a syniadau gyda ni. Ie. Syniadau gyda ni? A na beth chi'n gofyn? Wel, os ti'n cael, mae syniadau gyda ni. Pan ni'n ateb nhw, go on, ateb nhw syniadau. Go on, syniadau. Wel, ni'n sicr allan ni meddwl am rhywbeth. Ie, ie, go on, syniadau. Nawr, bod llai o waith gyda ni o'r dyn mawr. O, oh, wel na, hanner y broblem gyda. Ie, meddwl am rhywbeth.
Mae hanner y broblem gyda, mae pawb yn meddwl nawr, ie. Dwi'n meddwl bod e'n iawn, ie. Dwi'n meddwl bod dyn mawr yn gael hoi bach, ie. So nhw'n meddwl amdano ni, ydyn nhw. So nhw'n meddwl amdano ni, maen nhw'n rhywbeth, na gyd fi'n clywed, reit, na gyd fi'n clywed, trwy'n trwy'n, o,

Checio a checio. Ni'n gofod checio fe dwy waith yr estyn o'n ni. Chi wedi clywed y can? Swn i'n gyfarwydd. Ni wedi clywed e, ie, ie.
Mae corachod yn bobl fyd. Ni gini. Ni yn bobl fyd. Ni'n gwybod. Mae fe fel mae mynd rhaid mewn i'n medd o fi fel lad. Ti'n mynd ofnadw fe. Ti'n mynd cyn i. Oedd bydde rhywbeth yn digwydd rhaid yn byd eian. Ie. Bydde'n neud i nhw

O! E, i. Cyfrinau yn hob fi! Cyfrinau yn hob fi! Ar mew! Teams meet!
Mew! Teams meet! Dyma ni'r ar fi na'r ddeg! Ie, ie. O! A chymod beth arall fy ni e? Paid a dechrau fi, rhaid, ar goffod golchi mas stable'r ceirw na. A? Na gyd i fi gofyn gofyn yw, beth maen nhw'n bita, rhaid, sy'n neud iddo fe gwynto fel...
Na ni, Harwel, am lacio.
Mae gorweud pethau ddim yn dysiwta di.
O, na fi. Am lacio, am lacio. Hei, hei, pam na ni'n darllen mwy o'r llythyrau yna, ie?

O, swn i'n mynd i fod lot o iws fan hyn. Sa hwnna'n neud sens i fi o gwbl be- Hei! Co! Fi 'di ga'l syniad. Boom! O, Ie. iawn. Pam Wedi nid glywed i e. ni, right, Syniad. yn creu restr bach o bethe ni'n gwbod sy'n neud i ni teimlo'n well, Restr? ie? A falle gall gur y carachod bach adre trio neud rhywbeth yn debyg os ma' nw moyn. Aha. Ie? Ie. So fel, neud restr o pethe syml iawn, falle deg peth bach syml ni'n gwbod ni'n lico neud. Fel, fi, wastad yn joio gwrando ar cerddoriaeth uchel a dawnsio yn y bore. Niw, niw, niw, niw, niw, ie, ie, ie. A ti, ie, ti wastad yn diflas dros ben nes i ti'n neud ymarfer corff. Fel o. Ie, hwnna'n wir, actually, hwnna'n wir, ie. O, wel, wel, wel. Mae hwnna'n syniad gwych. O ti? Wel wrth gwrs i fod e, fi yw yr elf zecutif mewn reoleth, wrth gwrs, dyfe, fi yw e. Ie. Fi'n credu bod ni wedi cael syniad gwych gan Arwel y tro cyntaf o ofyn. Uh, Oce, okay, iawn, gret. Pwy dasgiau? Ww, rhaid, tasgu, tasgu, tasgu. Rhaid, yn gyflym nawr yn ystod i fi. Côr

Portread. O!
Syniad da! Greu portread o'r corach mwya golygus yn y byd! Fe! Tec ie! Hei, nawr ni'n ffarmo on'd yfe? Bingo!
Ar bingo, allen ni wneud carden bingo. Iawn, so ti'n ysgrifennu'r stwff a wedyn ti'n gallu marcio fe off neu rhoi tic. Gyda doba!

Beth am i ni wneud y cerdiau? Ok, grêt, ie, dyna chi nhw. Right, so ni chi'n neud restr hunain ni, ie, ne, os maen nhw eisiau neud nhw gyda, maen nhw eisiau neud restr nhw hefyd, os ys dim rhaid nhw'n neud nhw'n peth, os e. Maen nhw eisiau defnyddio rai ni os maen nhw moyn, mae rai fi yn mynd i fod yn briliant, piliant. Beth fi'n mynd i neud? Ok, fi'n gwybod, pimp Cnec cyfrinachol a roi'r bai ar rywun arall. Pump. O, oh, ti'n rhoi y bai arno fi. Na, go, wrth gwrs bod fi ddim yn mynd i roi y bai arno fi. O, na fe, ti'n neud nhw trwy'r amser, ti'n eisiau rhoi y bai arno fi, fyna. Beth am cuddio, gofyn neidio allan ar rhywun, a pob trwt mae rhywun yn sgrechen, ti'n rhoi tic. O, oh, mae hwnna'n gret, rhoi ofon a sgrechen. Ie, yeah, can, can, can, fi hefyd, co hwnna, ie, ie, ie, ie. Mae'n bwyta ffrwyth.